Soft Books brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Il-Linja l-Ħadra by Claire Azzopardi, is read by Sharon Bezzina.
Kien hemm darba waħda mara li kull nar ta' ġimgħa u s-sibt fil-għaxija Kienet toqgħod wara l-antiporta għal sigħat twal tistenna r-raġel tagħha u tiekol il-jelly babies. Kienet tħalli għall-aħħar il-ħomor għax dawk kienu l-iktar li jogħġbuha għax kellhom togħma ta' frawdi li skont hi kien ħami wisq u kien iweġġagħlha l-istonku u għalhekk ma kinitx tieklu. Marlene tiehu gost tara lil Twanny iħobb saqajh u jirrabja u lil martu Lily titbissem filwaqt li taħbi l-bott tal-essenza tal-frawli li minnu tkun tefgħet żewġ qatriet mal-kejk biex iġġiegħel lil Twanny, li huwa allerġiku għall-frawli, iħokk, sabiex tbattilu tal-ġlieda tal-ġurnata ta' qabel. Marlene tieħu gost tara lil Julian ta' sitt snin jisraq ċikkulata wara oħra mill-kexxun ta' taħt is-sink li mhux suppost jiftaħ u lil nanntu Janie, li mingħaliha jkun qed jagħmel il-homework, tgħajjat ma' nannu Johnny għax diabetiku u mhux suppost jiekol ħelu. Marlene tieħu gost tara lil Lorraine tirrabja meta ma ssibx toilet paper imdendel ħdejn it-toilet u bħaċ-ċuċ ikollha tqum bil-mod u timxi bħal pingwini għal rol ieħor li jkun fil-kaxxa ta' fuq is-sink faċċata tat-toilet. Ma tkunx tista' tinqala' minn wara l-purtiera. Għall-ħabta ta' tlieta u nofs hekk kif tiġi mill-iskola, Marlene titla' fuq fil-kamra l-kbira tal-pranzu u tintefa' wara l-purtiera rqiqa l-bajda, bilqiegħda fuq il-pultruna l-kbira l-kannella, Bida l-leminija fuq l-id il-leminija tal-pultruna u bida x-xellugija fuq l-id ix-xellugija tal-pultruna. Bħar-reġina. Mindu bnew il-blokka tal-flats bħall-kaxxa tas-sufarini minn dawk il-kbar eżatt faċċata tagħha, saret tieħu gost iktar fuq il-pultruna wara l-purtiera rqiqa l-bajda. Għax f'din il-kaxxa l-kbira hemm iktar minn ħmistax-il suffarina u l-għena tagħha hi li tagħtihom in-nar waħda waħda b'għajnejha hi u sserraħ darha mal-pultruna. Wara l-iskola madu jkollha btiet tagħmel xejn iktar, ħlief għal xi kikrate u xi minn daqqiet iċ-ċempel li xi ħabiba antika, u hekk saret taf lil Tereża. Tereża kienet ilha toqgħod faċ-ċeta tagħha minn ħafna qabel ma nbniet il-blokka tal-flats li kienet tmiss eżatt mad-dar tagħha. Minkejja li kienet ilha toqgħod hemm, Marlene qatt ma rnexxielha ssir tafha sewwa. Kellha tifel li semmietu Clinton u żewġha kien jismu Pawlu. Clinton kellu xi tip ta' diżabilità li ma kinitx taf eżattament x'kienet għax Teresa ipprovat dejjem taħbiha u Clinton ma kienx jaħdem. Pawlu kien skrivan mal-gvern. Mill-bqija ma kienet taf xejn iktar. Meta ddeċidiet li tintefa' bil-qiegħda fuq il-pultruna l-kbira, bdiet issir ta' biċċiet biċċiet minn Tereża. Pereżempju, saret taf li Tereża ma ssuqx għax Pawlu qatt ma riedha titgħallem issuq. Tereża tbati minn emikranja qawwija u qisu darba f'ġimgħa jagħtiha attakk ikrah. Tereża ssostni li Clinton mhux tajjeb għaż-żwieġ. Tereża taħseb għaliha u għal Clinton ukoll. Wara li kellha lil Clinton, Tereża kellha tneħħi l-utru. Tereża tiekol il-ħobż tal-Malti bil-butir u bil-bovri l-kull filgħodu hi u tistenna lil Pawlu jqum u jlesti biex imur għax-xogħol. Tereża tiekol il-jelly babies hi u tistenna wara l-antiporta lil Pawlu tagħha dieħel fil-ħinijiet ta' bil-lejl. Marlene tieħu gost tara lil Tanya dieħla għand Jason is-Sibt tard bil-lejl u lil Sylvia dieħla l-Ħadd tard filgħaxija. Tieħu gost l-iktar meta Jason ikun imlaħlaħ u jinsa l-purtiera tat-tieqa tal-kamra tas-sodda kemm kemm miftuħa. Marlene taqbad il-handbag biex toħroġ il-Ġimgħa filgħaxija biss. Toħroġ biss biex tmur għand Elvira. Qabel tidħol għand Elvira, tagħmel xi siegħa tistenna f'garaxx mimli duħħan ta' nies ipejpu sigaretti jintnu daqs ir-riħa li toħroġ minn ħalqa filgħodu meta l-lejl ta' qabel ma tkunx ħaslet snienha. Kull min ikun qed jistenna ikollu tikra ċkejkna bajda tal-kafè wiċċha 'l isfel, fuq plattina bajda wkoll. Marlene mhux soltu tixrob il-kafè, imma għand Elvira tixorbu kollu f'salt. Imbagħad iddawwar il-kikra rasha 'l isfel u tistenna. Kif tidħol fil-kamra ż-żgħira bis-saqaf baxx, Elvira ddawwar il-kikra u taqralha l-futur mis-sinjali li jħalli warajh il-kafè kważi magħqud iċarċar bil-paċenzja kollha max-xifer tal-kikra 'l isfel. Elvira tgħidilha li għad jiġi żmien sabiħ. Elvira tgħidilha li qed tara tkellem lil xi ħadd importanti. Imbagħad tistaqsiha, Trid tkun taf kollox? u hi twieġeb, Iva. Għalhekk, minn fuq il-mejda kwadra miksija bid-drapp aħmar, taqbad il-mazz qadim tal-karti, iġġegħlha taqassamhom darbtejn u tifrex tlieta. Karta minnhom toħroġ dejjem mill-mazz. It-torri milqut minn sajjetta. U dak l-istess torri fakkarha f'dik id-darba li rat lil Xandru fit-tebut qabel il-funeral. Kienet ġurnata xitwija u r-ragħad kien tarrax lis-sema, u s-sajjetti kienu girfu s-sħab griż filwaqt li mill-knisja kien jinstema' t-tkarwid tar-rużarju u kulħadd kien jistenna 'l Xandru dieħel fuq l-idejn. Elvira tgħidilha li qed tara tmix xi ħaġa b'idejha imma ma taf x'hix. Elvira tgħidilha li qatt ma seta' jkollha t-tfal. Elvira tgħidilha li qed tara tħares lejn xi ħadd b'attenzjoni kbira. U kif Marlene tkun semgħet biżżejjed u tkun emmnet kważi kollox, titlaq. Tħossha tajba wara li toħroġ mingħand Elvira, l-istess bħal meta kienet tħossha tajba wara l-quddiesa ta' nhar ta' Sibt. Kull kelma li tgħidilha tgerrimha sew ma' pakkett gallettini filwaqt li tkun qed tistrieħ fuq il-pultruna l-kbira wara l-portiera l-bajda. Qisu mit-tlieta u nofs ta' waranofsinhar sa xi siegħa ta' filgħodu. Fi żmienha kienet il-President taċ-Ċirkolu tax-Xebbiet fi ħdan l-Azzjoni Kattolika fir-raħal tagħha. Kien żmien meta kien ikollha ħafna iktar impenji. Biss biss kien ikollha laqgħat ta' kull ġimgħat max-xebbiet u laqgħat tad-duttrina mat-tfal aspiranti. U xi minn daqqiet kienet tiltaqa' ma' Xandru, il-president taċ-ċirkolu tal-ġuvintur fl-istess raħal tagħha. Kienet tistenna bil-ħerqa l-quddiesa tas-Sibt filgħaxija biex titlob u biex tara 'l Xandru. Issa, tieħu gost tpoġġi fuq il-pultruna l-kbira b'xi ktieb magħluq f'ħoġorha, bir-radju ċkejken ħdejha mixgħul fuq il-Classic FM. Tgħodd kemm nies mill-blokka tal-flats il-ġdida jmorru għall-quddies u kemm le. Tiftakar f'meta ħalliet iċ-ċirkolu tax-xebbiet biex laħqet waħda mid-diriġenti ċentrali fil-laqgħa ta' kull ħmistax l-Istitut Kattolku, u f'Xandru, li bħalha kien ħalla l-fergħa tal-irġiel u laħaq President Ġenerali. Dak iż-żmien kull filgħaxija qabel ma torqod kienet tgħid ir-Rużarju. Imbagħad bdiet tieħu ħafna pinnoli, u issa l-ixkafef li hemm fil-kamra tal-banju fuq is-sink imżejna bi fliexken żgħar kull kulur. Kull darba li ma tkunx ċerta minn xi ħaġa, toħroġ il-pendlu tal-kristall li għandha fil-borża tal-bellus li żżomm dejjem fil-but tal-lemin tad-dublett, biex tara se jgħidilha. Hu jħoss is-sħana li toħroġ minn ġisimha u jirrispondi kif suppost. Tiftaħ idha x-xellugija, taqbad il-pendlu tal-kristall b'idha l-leminija mill-katina tal-fidda li għandu mqabbad miegħu. Iżżommu mdendel fuq il-pala t'idha x-xellugija sakemm tarah idur bħall-arloġġ jew kontra l-arloġġ. Bħalissa bil-lejl, il-pendlu jibda jdur bħall-arloġġ. Jiena Marlene Vella, il-pendlu jibda jdur bħall-arloġġ. Jien għandi 20 sena, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Jien għandi 70 sena, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Bħalissa hemm xi ħadd iħobbni? Il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Dawn il-pinnoli s-sofor għandi neħodhom il-lejla? Il-pendlu jdur bħall-arloġġ. Din il-pinnola l-ħadra għandi neħodha wkoll? Il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Marlene tiftakar dakinhar li Teresa bdiet dieħla minn kamra l-oħra qisha xi ruħ fil-miżbla taċ-ċimiterju tal-Addolorata li qatt ma sabet mistrieħ. Tiftakar lil Clinton mitluq mal-art fir-rokna tas-salott bħal xemgħa mitluqa fuq qaba li m'għadu jżuru ħadd. Pawlu ma kienx hemm. Fil-fatt Pawlu kien ilu ma jidher. Kienet semgħet li kien ma jiflaħx sewwa. Madankollu, tabib qatt ma kienet ratu dieħel id-dar ta' Tereża, u seta' jagħti l-każ li kien qiegħed fl-isptar u taħseb li ġieli kienet rat lil Tereża ħierġa l-ħabta ta' l-erbgħa bi Clinton warajha. Clinton dejjem warajha, ma jħares qatt 'il fuq u wiċċu dejjem lejn l-art. Ma kienet tmur imkien mingħajru. Marlene tiftakar ukoll il-ġimgħa ta' wara. Id-duħħan tat-taxi jitħallat mal-ħsibijiet ta' Teresa u jifga. Il-bagalji l-kbar tas-safar jintrassu ma' xulxin fil-but ta' wara. U lil Teresa u lil Clinton lebsin l-iswed bil-viżtu mrassas fuq is-sid. Malli rathom deħlin ġo taxi, lebsin l-iswed, il-bagalji kbar fil-but, Marlene xejritilha minn wara l-purtiera imma Teresa ma ratiex. Meta ġew lura wara ġimgħa lebsin l-iswed bil-bagalji kbar u basktijiet kbar tal-plastik mimlija souvenirs u tat-taxi waqqafhom quddiem il-bieb għall-ħabta tal-ħdax u nofs ta' billejl. Marlene xejritilha wkoll, imma Teresa ma ratiex u dritt għal ġewwa bil-ħsibijiet xi ssabtu ma' wiċċha hekk kif fetħet il-bieb ta' barra. Tiskanta kemm issir taf xorti minn wara l-purtiera. Per eżempju, Marlene saret taf li Teresa kienet tmur il-quddiesa tas-sitta ta' filgħaxija kuljum bi Clinton magħha. Ir-raġel tagħha kien joħroġ kmieni u ma jiġix qabel is-sebgħa ta' filgħaxija. U meta jkun hemm hu, id-dar tkun fid-dlam. Kull nhar ta' Ġimgħa u kull nhar ta' Sitt filgħaxija kien joħroġ dejjem waħdu u Teresa kienet tixgħel il-kmamar tad-dar kollha. It-television kienet tagħmlu full on u Clinton kien ġieli joqgħod ikanta u Teresa iċċapċap u kif jgħejjew jorqdu u Pawlu kien ikun għadu ma ġiex. Imbagħad kienet torqod Marlene ukoll u Pawlu xejn. Meta darba ma raqditx u nsertatu dieħel, Rad ħares lejha minn wara l-portiera u hi rat lil għajnejh żvujtati. Dik id-darba li Marlene rat lil Xandru fit-tebut qabel il-funeral, kienet rat f'għajnejh ċertu vojt li qabel qatt ma kienet rat. Xtaqet tgħidlu ħafna affarijiet kieku u forsi anki hu xtaq jgħidilha ħafna affarijiet, imma minflok, il-vojt f'għajnejha imtela' bil-vojt t'għajnejh u l-ebda kelma ma tlissnet. u ftakret f'meta darba wara l-Assemblea Ġenerali ridet tgħidlu li tħobbu u forsi anki hu ried jgħidilha li jħobbha, imma ħalqhom flok jiċċappas bil-bows iċċappas bil-vojt u l-bows spiċċa jċappas is-santi minflok. Kull darba li ma tkunx ċerta fuq xi ħaġa, Marlene tmur iġġib il-ktieb tal-I Ching. Tistaqsih mistoqsija u tiftaħ il-ktieb fejn ġiġi biex tara xi tweġiba hemm lesta għaliha. Lai Ching ma jiżbalja qatt. Dakinhar xejn ma kien fl-ordni li suppost ikun. Clinton frokna mal-art flok fuq is-sufan, Teresa dieħla u ħierġa minn kamra għall-oħra flok bilqiegħda fuq siġġu. Marlene qabdet il-ktieb. Staqsietu kellhiex tmur tkellem lil Teresa jew le. Għalqet għajnejha, fetħet Lai Ching u qallha, Is-sħuħija tal-mara tibqa'. Is-sisien tal-familja huma l-għaqda bejn ir-raġel u l-mara. Dak li jżomm il-familja magħquda huma s-setqa u s-sħuħija tal-mara. Il-post tagħha huwa ġewwa, filwaqt li dak tar-raġel huwa 'l barra. Hija l-liġi tan-natura li raġel u mara miżżewġa jiksbu l-post proprju tagħhom fil-familja. Fi ħdan il-familja hemm bżonn is-setgħa. Din tintwera mill-ġenituri. Jekk il-missier huwa l-missier u l-iben huwa l-iben, jekk l-iben il-kbir huwa mgħenni bil-qagħda tiegħu u ż-żgħir mgħenni b'dik tiegħu, jekk il-missier huwa missier tassew u l-omm omm tassew, mela l-familja tkun f'surità. Meta l-familja jkollha din is-sura, kull relazzjoni soċjali oħra tal-umanità tkun kif suppost. Qamet minn fuq il-pultruna u marret ħabtilha. Tereż, iftaħli! Min hemm? Marlin jiena, Marlin ta' faċċata. Aw, Marlin, hi! Ġralek xi ħaġa? Kont qiegħda narak minn wara l-portiere u għedt żgur ġralha xi ħaġa dik. Ġejja, Marlin, ruħi. Jaqaw, Pawlu, x'għamillek issa? Xi oħra minn tiegħu? Le, le, did-darba le. Mela xiex? Insomma, nista' ngħoddha bħall-oħra jien. Qas mejjet mhu se jħallini fil-paċi dak! Iva Teres, se tgħidli x'ġara? Għax, miskin, anki Clinton jixtieq imur. Fejn, Teres, fejn? Kellna żewġ biljetti għal Lourdes. Ara, Marlene, għax int tal-iskola, ara. Ġibhomli ħa narahom. Hawn huma. Hux dawn għada l-ajruplan? Iva Teres, iva, allura x'ġara? M'intom sejrin? Nixtiequ kieku, imm'issa, m'ilux daq it-telefon u. Isa, ħallik mill-biki ara, poġġi hawn fuq is-sufan u ħu nifs il ġewwa. Ma nafx se nagħmel Marin ja ħasra u jien qatt ma sifirt u lanqas klint in tiegħi. U kieku nixtiequ insiefru mqar darba u ja ħasra għandna kollox imħallas! Id-darba qatt magħluqa għal xi żmien qasir wara li telqet Teresa. Niftakarha titkellem ma' Marlene, tgħidilha kemm tixtieq issiefer. Tgħidilha li qatt ma siefret u li l-biljetti kienet ilha li qatgħathom ħames xhur. Imbagħad, f'ragħda ta' salib Pawlu kien mardilha u miet jum qabel is-safra, hekk, ħabta u sabta, u ma kinitx taf se tagħmel bih. U hi miskina tant ridet issiefer u Clinton miskin ukoll. U tant ridu jitolbu għalih minn Lourdes, tant kien ħaqqu talb miskin dan Pawlu. Marlene irnexxielha tikkonvinċiha li kellha tmur xorta. Kellha tmur ma' Clinton u ma kellux jiddispjaċiha għax hi wara kollox kienet sejra titlob Lourdes u wara kollox billi jistenna ftit Pawlu, stennietu daqshekk Tereża wara l-antiporta! Imbagħad lil Marlene ġietha idea. Missek tiffriżah qaltilha. Xiex? staqsitha Tereża skantata daqs is-silġ. Eh, friżah u siefer. Fejn? reġgħet staqsiet Tereża. Tgħid mhux fil-friża tal-kċina ħa! L-isptar, għajma! Fil-friża tal-isptar. Ftiehem magħhom u għidilhom li tiġi għalih kif tiġi mis-safra. Mhux ġimgħa, għajma? Jistenna ftit wara kollox. U dak il-ħin Tereża xtaqet titfalu f'ħalqu l-jelly babies ħomor togħma ta' frawli biex ma jintinx. Imbagħad l-għada li ġiet mis-safra, instemgħet il-mogħta mqansa tal-knisja ftit 'il bogħod minn fejn noqogħdu. Fit-tlieta neqsin ħamsa ġiet għat-taxi quddiem il-bieb ta' Teresa u ħarġet b'rasha baxxuta bi Clinton warajha b'bukkett fjuri f'idejh. Minn dakinhar tal-funeral Teresa ma dehret qatt iktar. Imma kien hemm pakkett jelly babies li dam żmien twil jistenna ġo kexxun biex jinfetaħ u jittiekel sakemm dewwet. L-iktar li damu kienu dawk ħomor. Forsi għax id-dud ħalliehom għall-aħħar għax kellhom togħma ta' frawli u kienu l-iktar li jogħġbuh. Jew forsi għax il-jelly babies ħomor ħamjin wisq għad-dud u jweġġgħulu l-istonku u stenniehom jimmuffaw ftit qabel jikolhom. Ragħda tieklet bil-melħ u biż-żmien.